Moien, ech sinn d'Martine Schoellen an ech liesen iech elo d'Geschicht vum Zock a vun den Dokteren aus der Loft vir. Dës Geschicht hunn ech aus dem Engleschen iwwersat. Si ass geschriwwe vum Julia Donaldson an illustréiert vum Axel Scheffler an ech wënschen iech elo vill Spaass. Kuck hei, en Draach, e Ritter an e Meedchen, als Dokteren aus der Loft si si bekannt. Zock, Wenzel vum Tour a Prinzessin Pärel gi si genannt. D'Pärel hëlleft an heelt mat guddem Rot a Medikament, de Wenzel beweist beim Operéiere säi grousst Talent, den Zopp ka ganz gutt fléien, wann och net grad esou gutt landen, oh mei, oh mei, mee fir de Wenzel an d'Pärel ass dat awer ganz an der Rei. Enges Moies, si fléie grad ganz héich, du héiere si eng Mierjoffer jéimeren um Mieresrand. Si wéitscht mat hirem schuppege Schwanz a kräischt, Et deet esou wéi, ech hunn e Sonnebrand. Bumm, Batsch, Peng, sou lande si. Der Mierjoffer hir Haut ass rout, dat ass net gutt. D'Pärel reift hat dunn mat enger Crème an a seet, A vergiess och ni däin Hutt! Äddi a Merci, seet d'Mierjoffer. Si wénkt voll Gléck an d'Dokteren aus der Loft fléie schëtzeg an den Himmel zeréck. D'Sonn steet scho méi héich, du gesi si en Einhorn ënnert sech, et schäert mat sengen Houf a pinscht, ech hunn en Har ze vill, et hënnert mech. Bum! Batsch! Bäng! Sou lande si. De Ritter seet, ech hëllefen dir sou gutt et geet a schneit ganz duuss dat Har dunn of, zum Einhorn senger grousser Freed. Merci fir är Hëllef, seet d'Einhorn, wat e Gléck! Dorops doschen d'Dokteren aus der Loft zefridden an den Himmel zeréck. Matten am Nomëtten héiere si, wéi e Léif haartnäitscht a rifft, Ech hunn d'Gripp erwëscht, kann ee mer hëllefen, wann ech glift? Bumm, Batsch, Bang, sou lande si. Pärel seet, Loss dës Pëll zergoen am Mond an hal dech ganz gutt waarm, da gëss du geschwënn nees gesond. Mä dem Léiw seng Hiel ass kal a fiicht. Du seet den Zock, Huel Holz a Spéin, e bläis der Flame vill, bis d'Feier brennt, sou hell a waarm a schéin. Merci iech dräi, seet de Léiw, mir ass et schuckleg waarm elo, wat e Gléck! An d'Dokteren aus der Loft fléien an de stiermeschen Himmel zeréck. Wéi et Owend gëtt, gesinn déi dräi e riseg grousse Palais viru sech stoen. Mengem Monni säin Haus, seet d'Pärel, kommt a losst eis Moie soen. Bom, Batsch, Bang, sou lande si. Dem Pärel säi Monni ass Kinnek vum Land. Hie seet net mol Moien, aplaz seet hien, O du schlëmmt Kand, wou waars du dann nëmme, Pirelchen, a wéi gesäis du dann aus, mäi léift Meedchen, a wat ass mat denger Kroun geschitt, a wou ass dann däi schickt spëtze Kléidchen? Mä Monni, seet d'Pärel, gesäis du dann net, datt ech lo Dokter sinn? De Kinnek äntwert, Prinzessinne kënnen der net Dokter ginn, wou kéime mir dann do hin? Hie seet sengen Zaldoten, hat ze paken an hat hurteg anzespären. D'Prinzessin wiert sech mat Hänn a Féiss an hält net op mat kräischen a mat blären.

Et sollt hinnen einfach net geléngen, sou vill se sech och beméien. All Nuecht besiche si hatt bei senger Fënster am Tuerm vum Schlass. An enger déiwer, däischterer Nuecht erzielt hatt hinnen dunn, datt de Kinnek krank ginn ass. De Kinnek gëtt ëmmer méi schappeg, seng Äerm a Been sinn ouni Kraaft, säi Kapp deet fatzeg wéi, seng Haut ass knallorange ugelaf an och schwätzen kann hie bal net méi. Vill Dokteren, all Dag en neien, huet hie komme gedoen an ëmmer nees freet hie ganz hees, Wat hunn ech dann? Mee kee wosst et him ze soen. Si wosste keng Äntwert op seng Fro, mee d'Pärel war sech zimmlech sécher, ëm wéi eng Krankheet et sech handelt, Et gesäit ganz wéi Orangeféiwer aus an hat liest no, wéi een dës Kränkt behandelt. gerappten Taf vum Einhorn a frësch geschnäizte Schnuddel vum staarke Léiw, dat mécht gesond, derbäi e puer Schuppe vun enger Mierjoffer, e bëssche Schläim a Kéis, mä jhust en halleft Pond. Hatt seet senge Frënn, wat si solle siche goen, a verléiert lo keng Zäit, de Kinnek kann all Moment stierwen, sou wéi et ausgesäit. De Wenzel an den Zock maache sech op de Wee a si bei dem Léiw seng Hiel geflunn. Bum! Batsch! Bäng! Si si gelant. De Léiw néitscht fir si an d'Tiitchen an dunn fléie si zeréck bei d'Einhorn an de Bësch. Dat ass esou dankbar a gëtt hinnen häerzlech gär säin ofgeschniddent Har. Zeréck op de Fiels fléie si a kréien do e puer Schuppe vun der Joffer aus dem Mier an och hir Frënn, d'Mierschleeken, gi gären eppes vun hirer pecheger Schläimspuer hier. Den Zock seet, Ech sinn elo sou midd, an awer, e flitt a flitt duerch Nuecht a Wand. Bis hien bum batsch bang um Fënsterbriet vum Pärel sengem Zëmmer lant. D'Prinzessin Pärel bedankt sech fir Schuppe, Schläim a Schnuddel, mm, wéi frësch! a fir dat Haar, wat hat mat engem hallwe Pond Kéis fei rappt an dono gutt vermëscht. D'Pärel schläicht an d'Zëmmer, de Kinnek läit am Bett. Hatt hält him e Läffel bei den Mond a seet, Lo maach grouss op, bass du prett? De Monni hëlt en éischte Läffel, schonn deet him näischt méi wéi. Hien hëlt en zweete Läffel, an orange war hien och net méi. Hien hëlt en drëtte Läffel, Dunn danzt hien ongehalen. Prinzessinne kënnen Dokter ginn. Du solls Recht behalen. Wéi deet dat mir sou leed, hm, dech agespaart ze hunn. Natierlech, Pärel, solls du fräi lo sinn. Mä besich mech nees geschwënn a komm op eng Taass Téi mat dengen treie Frënn. Juppi! rifft d'Pärel a rauset, leeft an d'Ärem vun deenen aneren zwee. A wéi d'Sonn dunn ënnergeet, sinn eis Dokteren aus der Loft nees zesummen ënnerwee.